Make una shine una eye well-well becos of di Pharisee pipo wey dey pretend. Anytin wey pipo hide now go come out for public, and anytin wey dey secret now, God go bring am out. So anything wey person do for darkness go come out for light, and anything wey person talk for secret, people go shout am from on top house. I tell una wey be my friends, make una no fear people wey fit kill person, but dem no fit do pass that one. But make I tell una who una must fear. Make una fear di pesin wey get pawa to throw una inside hellfire afta e don kill una. Yes, I tell una true word, na im una must fear. Nor be two koins dem dey sell five sparrow birds. But God no dey forget anyone among dem. See, God know the number of hair wey dey una head. So make una no fear, because una better pass many sparrow birds. I tell una true word, anybody wey stand up for public say e know me, me too go stand up for am for where God angels dey. But person wey reject me for where people dey, me too go reject am for where God angels dey. And anybody wey talk bad about man pikin, God go fit forgive am. But person wey talk bad about the Holy Spirit, God no go forgive am. When dem carry una go synagogue, or go meet governors and people wey get power to judge una case. Make una no worry about how una go defend una sef or wetin una go talk. Because the Holy Spirit go tell una wetin to talk when that time reach. Landlord parable. Den one pesin among di pipol kon sey, Tisha, tell my broda make e divide di propati wey awa papa die leave for us o. But Jesus ask am, My frend, na who make mi joj for una two mata? Den Jesus tell dem, Make una guide against long-troat. because no be wetin person get for this life go save am. So Jesus come tell them one parable. One rich man pluck plenty food from him farm. So he can't think for him mind say, waiting I go do now? Because I no get anywhere to keep all this food where I pluck so. Then the man say, I know wetin I go do. I go scatter my store, come build new big big one where I go keep all my food and other things where I pluck. Then I go tell myself, you get plenty food where go last you for many years. So make you go sleep, chop, and drink. They enjoy yourself. But God can't tell the man, you be fool. This night you go die. Then who go get all these things wey you don gather for yourself. Na so e go be with person wey dey gather money keep for himself, but him heart no dey with God. Make una no worry. Jesus tell him disciples, Naw I dey tell una, make una nor worry about una life, wetin una go chop, or klot wey una go wear for body, bikos life good pass food, and awa body beta pass klot. Make una tink how birds bi, dem nor dey plant, or pluck. Dem no get where dem dey keep food put, but God dey give dem food chop. If God dey care for dem, what about una wey better pass dem? Which of una go fit add one hour join im life because e dey worry? So, If una no fit do dis simple tin, why una dey worry about di odas? Make una tink of how flowers dey grow. Dem no dey work or make cloth for demsef. But I tell una true word, even Solomon, for all di glory wey e get, e no dress fine reach flowers. If God dey dress flowers wey e dey today and pipo go cut am throw for fire tomorrow, dat God no go fit care for una? Una faith small well-well o! Make una no dey worry about wetin una go chop or drink. Na because of all these things people wey no know God dey worry themselves. But una Papa for heaven know say una need dem. Instead, make una first struggle to enter God kingdom. and God go give una all the other things. Make una no fear, una wey be small sheep, because una Papa go happy to give una the kingdom. Make una sell everything wey una get and give the money to poor people. Bag wey e nor go tear, make una take am gada beta tins for heaven, where tiff nor go fit rish, and sitisiti nor go fit spoil am. Bikos na where yor propati dey, na der yor heart go dey too. Savant wey get faith. Make una ready to serve God and make una light dey shine every time. Make una be like people wey dey wait for their oga to come back from party so that when he knock, una go quick open door for am. The servant wey im oga go come back come meet am dey work. make e happy well well because the oga go prepare himself make e for serve the servant food for table. Make those servants happy well well. Even if the oga come for nine or three o'clock for night, come see say dem never sleep. But Make una know sey if di owner of di house know wen tiff dey kom, e nor go let di tiff break enta en house. Una must dey ready too, bikos Man Pikin go kom wen nobody dey expect am. Den Pita ask am, Oga God, na only we yu dey tell dis parable, abi na evribody? Jesus ansa, Who bi di maneja wey get sense and nor dey do wayo? Na pesin wey di oga put make e kia. And give di oda savants dia food for di right time? Di savant wey im oga kom back kon meet am dey do im work, make e happy well-well. I tell una tru word, di oga go sey make e kia for all im propati. But if dat savant tink for im mind sey. My oga go tey small and dey begin beat di oda savants, weda na man or woman. E kon dey shop, dey drink anyhow. Den di oga kon kom back for di day wen di savant nor tink sey e go kom. Di oga go ponish dat savant kon lock am for where dem dey keep wuked pipol. Di savant wey e know wetin im oga wont and e nor do am, dem go flog am well-well. But di savant wey e nor know wetin im oga wont and e do tins wey go make dem flog am, dem go flog am small. Pesin wey God give plenty tins to, e go ask plenty tins from am, and di ones wey God give plenty, e go ask double from dem. Jesus word divide pipo. I bring fire come dis world, and I wish sey di fire don dey catch. E get one baptism wey dem go baptize me and my mind no go fit rest until e happen. Una think say na peace I bring come this world? No, I come divide una. From now go, family wey be five go divide, three go dey against two, two go dey against three. Papa go dey against im son, and son go dey against im papa. Mama go dey against im daughter, and daughter go dey against im mama. Husband mama go dey against im pikin wife, and wife go dey against im husband mama. How to understand wetin go happen? Jesus tell di pipo. Anytime una see say di cloud dey go west, una dey know say heavy rain wan fall, and true true e go fall. And when una see breeze dey blow from east, una go say heat go dey today o. And na so e go be. Una wey dey pretend, una fit talk how di weather go be. But why una no fit talk wetin dey happen so? Say wetin you hold. Why una no dey talk wetin dey good for people to do? If you and person get case and una go court, make you try settle with am for road so that e no go drag you go meet the judge wey go give you to soldiers and dem go throw you inside prison. I tell una true word, you no go comot from there until you pay all the money wey you dey owe.